Croeso cynnes nôl ato ni ar y pumed o Fehefin eleni fe fydd ffenomena unigryw yn y ffurfafen wrth i'r blaned Gwener groesi'r haul. Ni fydd croesiad arall am gan mlynedd a mwy ac un o'r mannau gorau i weld y digwyddiad

Fe welwn ni yn y yn y bôn, wrth i i Gwener fynd ar draws wyneb yr haul, fe welwch chi smoten bach yn symud o o'r chwith i'r i'r dde o'r o'r haul. Llun bach fan 'yn. O's, dyna ni, yn union fel, cymerwyd y llun hwnna yn 2004 pan o'dd croesiad diwetha, ac o'dd hwnna i'w weld o o Gymru yn ei gyfanrwydd, bydd yr un hwn yn yn gorffen wrth i'r haul godi yma yng Nghymru, a dyna pam ni'n mynd draw i'r goby er mwyn gweld yr holl beth o'r dechre tan tan y diwedd. Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng beth sy'n digwydd nawr a beth ddigwyddodd pan dynnwyd y llun yna? Fod yn rhywbeth mor anarferol nawr? Wel, maen nhw'n digwydd mewn pare, felly maen nhw'n digwydd mewn pâr gyda wyth mlynedd rhyngddyn nhw, felly 2004 eleni, ond wedyn bydd yr un nesa yn y flwyddyn 2117, felly 105 o flynyddoedd o nawr. Dwi ddim yn disgwyl byw tan hynny, felly dyma 'nghyfle ola' i, a chyfle ola' unrhyw un sy'n sy'n byw, i weld y y y croeset yma, ac ac felly dwi wedi yy... o'n i isie teithio draw i ochr arall y byd i weld e. A mae yna grŵp diddorol ohonoch chi'n mynd, yn does e? Os, mae yna, mae yna, mae yna grŵp, um, mae'r pethau'n cael ei drefnu gan um, sefydliad o'r enw'r um, International Space Schools Education Trust sy'n elusen. Felly mae yna bedwar ohono ni fel staff yn mynd arno fi, fi, fi fel y sroddwr sy'n trio esbonio wrth bobl beth sy'n digwydd a beth yw'r pwysigrwydd o beth sy'n digwydd. Wedyn um, Chris Barbers, sef um, y person oedd wedi dechrau ISET, a wedyn doi berson o NASA, uh, Chris Ham a'i wraig, a ma, Ken Ham yn ddrwyd i fi, a mae ma Ken Ham wedi rheoli'r wenol ofod yn y gorffennol, felly bydd e'n gallu gweud wrth uh, y bobl sy'n dod ar y trip gyda ni beth mae e fel i weithio dros NASA, beth mae e fel i fynd mewn i'r gofod, gweithio ar y wenol ofod ac ati. Felly, ein gobaith yw, ni yw rhoi profiad unigryw i'r bobl sy'n dod ar y, ar y trip gyda ni. O'n i'n siŵr bydd yn brofiad yn hygoel. Am faint chi'n mynd? Felly ni'n gadael ar yr ail, ni'n hedfan um, i Beijing a wedyn prif ddinas Mongolia, sef Ulan Bator, a wedyn gyrru o'r prif ddinas o Ulan Bator mewn i'r Gobi, bydd yn cymryd tua tri dydd i ni wneud hwnna, croesiad ar y, ar y chweched, bore'r chweched yn, yn amser Mongolia, pumed fan hyn. Um, a wedyn um, Gyrru nôl i Ulaanbaatar a mynd i Beijing am gwbl o ddiwrnodau cyn hedfan nôl. Hyfryd. Fydd 'na ddim unrhyw berig bod y tywydd yn amharu na dim byd felly fel sy'n gallu digwydd yn y wlad yma? Wel wrth gwrs, a a dyna pam yym gyd- gyda'r rhan anodd o'r byd chi'n gallu gweld y peth yn ei gyfanrwydd, yym fi oedd wedi penderfynu ar y gob i fy hun fy mai i US yn cymylog achos yym yym Michelle, wrth gwrs, awyr clir. Yym, lle gore falle ar y ch- dechre mis Mehefin yym ble mae mwya siawns o gael awyr clir yw Awstralia, canol Awstralia, diffeithio canol Awstralia, ond bydd yr haul yn weddol isel mis Mehefin yn Awstralia gan fod wrth gwrs Awstralia yn Hemisffer y De. Felly yr ail le gore, ac yn sicr y lle gore ble bydd yr haul yn uchel yn llawer yw'r gobi, felly fi sydd wedi dewis y gobi. Os chi'n edrych ar rywle fel Japan, er enghraifft, mae llawer mwy o bosibilrwydd o gymylau yn Japan nag sydd yn, yn y gobi. Wel, pob lwc dy'r tywydd te. Ie, yeah, gobeithio. E, mae da ni luniau symudol fan hyn nawr sy'n dangos rhywfaint o'r hyn sy'n hmm. digwydd yn y ffurfafen, os lycet ti esbonio dros hwn. Right, felly, beth sy'n digwydd, um, mae Wrth gwrs, pawb yn gwybod mae'r Ddaear yn mynd o gwmpas yr Haul a Gwener yn mynd o gwmpas yr Haul tu fewn i orbit y Ddaear, felly mae'n cymryd llai o amser. Mae, mae Gwener yn cymryd 224 o ddiwrnodau i fynd o gwmpas yr Haul ac wrth gwrs ni'n cymryd blwyddyn, ond pob 584 o ddiwrnodau mae, mae Gwener yn pasio'r Ddaear. Dyn ni ddim yn cael croesiad o, o'r haul pob tro, achos mae plân orbed y ddwy blaned yn, yn wahanol, a dim ond pan fo Gwener yn pasio'r ddaear, pan chi ar y, y llinell ble mae'r ddwy blân yn, yn croesi gilydd, chi'n cael croesiad, a mae hwnna yn digwydd yn anaml iawn, a Kepler oedd wedi gweithio hwn i gyd mas nôl yn y flwyddyn 1629, felly ni'n gwybod pryd bydd yr un nesaf, mis Rhagfyr, 2117, a wedyn bydd un arall wyth mlynedd ar ôl hwnna, a felly dyma'r cyfle ola i ni weld un yn ein bywydau ni. A dyna pam oedd 'na luniau hynod o ddiddorol yn y clip ddangoson ni fan'na o Capten Cook... Do. ...yn mynd i weld yr union yr un peth. Ath e yn y flwyddyn 1769. Be- beth ddigwyddodd yn y yn y flwyddyn 1719 oedd Edmund Halley, sef Halley's Comet, wedi sylweddoli, tase chi'n gwylio'r croesiad o ddoe le oedd yym ar wahân ar, ar ein deiar ni gorau oll, os y'n nhw yn bell i'r gogledd o'r de, fel er enghraifft Tahiti a Llundain, um, basech chi'n gallu gweithio mas trwy amseru pryd oedd yr hael yn, yn cyffwrdd ar ddwy ochr o'r hael, a pryd oedd Gwener yn cyffwrdd ar ddwy ochr o'r hael wrth groesi, gallu gweithio mas pa mor bell oedd y ddeiar o'r hael, achos ar y pryd o'n i ddim yn gwybod. Pawb yn gwybod nawr, 93 miliwn o filltiroedd, 150 miliwn kilometr. Ar y pryd oedd dim syniad yn unrhyw un beth oedd y pellter. Awgrymodd Halley dyma oedd ffordd i wneud e, felly yn y Croesiadau 1761 a 1769 aeth dwsinau o wyddonwyr o Brydain, Ffrainc, Ewrop yn gyffredinol i lefydd dros y byd i i amseru y Croesiad, gyda Cook yn mynd i Tahiti gyda tîm ac yym amseru yr Croesiad o Tahiti yn 1769. Ar ôl y croesiad, aeth e i Seland Newydd a mynd o gwmpas Seland Newydd yn mapio arfordir Seland Newydd, dangos am y tro cyntaf o Seland Newydd yn ddwy ynys. Wedyn, hedio nôl tuag at Ewrop, ac ar y ffordd nôl bwmpo mewn i Awstralia, a darganfod Awstralia. Na! Felly, trwy ddamwen, trwy mynd i Tahiti i wylio'r croesad, darganfyddodd e um, Australia. Wel, stori ddiddorol. Ac wrth gwrs, i ni'n dueddol o feddwl bod popeth yn digwydd yn yn cyfnod ni, ond tefe, mae cymaint o bethau. A dyna un o'r rhesymau dwi eisiau gweld hwn, achos mae yna cysylltiad gyda hanes dros gannoedd o, o flynyddoedd o bobl yn mynd yeah. i, i weld y, y ffenomen yma, ochr arall y byd. Wel, diolch yn fawr am ddod mewn heddi i drafod y peth. Pob lwc gyda'r trip. Diolch, gobeithio. Gyda'r tywydd. Nôl, pob lwc gyda'r tywydd. A bydd rhaid i ddod nôl